Иннокентий Васильевич Кузьмин тыһыынча тоҕус сүүс он үс сыллаахха бэс үйэн хүрбүтүр күнүгэр күн сирин көрбүтэ. Киһи хара буола улааппыт түөлбэтэ Таатта улууһун Сиэллээх нэһилиэгэ буолар. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки сыллаахха бэс ыйын хүрбүс күнүгэр аармыйа аҥараллар. Сирение тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биэс сыл ыам ыйын тоҕус күнүгэр Австрияҕа Грац куораттан отут километр арҕаатын көрдөрдүлэр. Боевой наградалара Кыһыл Сулус орден, Аҕа дойду сэриитин иккис степеннээх ордена, Аҕа дойду сэриитин бастакы степеннээх ордена, Хорсунун иһин мэтээл, Будапеһи ылыы иһин, Германияны ылыы иһин, Завзятие Берлина мэтээллэр хас даҕаны Сталинтан уонна полк дивизия командириттарыттан махтал суруктар. Сэриилэспит чаастара хайыһар үрдэ биирис туспа биригээдэтэ, төрдүс гвардейскай десантная дивизия тохсус гвардейскай полката үс сүүс уон алтыс стрелковай дивизия тыһыынча сэттэ уон биэс стрелковай полката тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн алта сыл балаҕан ыйыгар аармыйаттан дойдутугар эргиллэр сэрии кэнниттэн тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн алта тыһыынча тоҕус сүүс биэс оннук сыллардаахха партия тааттатааҕы райкомун пропагандаҕа отделын сэбиэдиссэйинэн райком иккис сэкирэтээринэн, Баайаҕас куотан дириэктэринэн, үөрэх оройуоннааҕы салаатын сэбиэдиссэйинэн үлэлиир. Тыһыынча тоҕус сүүс биэс үс тыһыынча тоҕус сүүс биэс он алта сылларга Бөдөҥсүйбүт Победа колхоз председателинэн колхоһу оройуоҥҥа бастакынан миллионер колхоз оҥорор. Тыһыынча тоҕус сүүс биэс он алта тыһыынча тоҕус сүүс алта он алта сыллардаахха партия райкомун инструкторынан

улуус дьаһалтата Ураах ылынаннар Кыайыы дьылы сытыгар Ньукуунка Васильевичка анаан бүт ыытылынна. Саргы аата массыына үһүс саас тухары үөтүлүннэ. Икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха Таататааҕы лицей үөрэнээччилэрин көҕүлэһининэн бэтэрээннэр олорбут дьиэлэригэр табличка ыйаабыттара. Бу маннык табличканы эмиэ Иннокентий Васильевич олорбут түөлбэтин дьиэтигэр ыйанан турар бу нөдөлгө васильевич тузмина аналлаах өйдөбүлүн көлүө кини аатынан уулуссаҕа турар иннокентий васильевич кузьмин аатынан уулуссаҕа мин олорор дьиэм баарыттан киэн туттабын Инньэ сиэттэрэн эттэхпинэ, чапчылыйыах түгэҥҥэ, сэрии толоонугар атын үгүс табаарыстарын курдук букатыннаахтык хаалыан сөптөөх түгэннэрэ да үгүс этилэр. Олортон биирдэстэрин холобурдуубун. Сэриигэ сылдьан арай биирдэ биир дойдулааҕын Сыромятников Роман Николаевы эмискэ көрсө түспүтэ. Тиит таһыгар төҥүргэскэ олорон табахтаан кэпсэтэн барбыттара. Онтон сайылыкка таҕыстахха күөх кырыска олороллорун ахтан Иннокентий Васильевич киһитин «Оо, күөх хонууга баран олоруох» диэн тылыгар киллэрбитэ. Күөх кырыска ситэ уонча мүнүүтэ олорботохторо ровно кинилэр олорбут төҥүргэстэригэр снаряд түһэн дэлби тэппитэ. Сыромятников сириттэн эмиэ тыыннаах этэҥҥэ эргиллэн кэлбитэ. Ол курдук, мин эһээм Сармятников Роман Николаевич Аҕа дойду сэриитин бэтэрээнэ Иннокентий Васильевичка улаханнык махтанан турардааҕа уонна Иннокентий Васильевич көмүс уҥуоҕун куораттан тиэйсэн аҕалбыта. Иннокентий Васильевич олуччу талааннаах, айар дьоҕурдаах киһи. Тыһыынча тоҕус сүүс сыллаахха Карпат хайаларыгар сылдьан Манчаары диэн хоһоонун айан Майаҕа буолбут Баһылай Манчаарыга аналлаах айымньы куонкурсугар сэрии толоонуттан ыыппыт хоһооно бастаан турар. Ол туһунан Ульяна Винокурова социологическай наука доктора хаһыакка ыстатыйа таһаарбыта. Бу хоһоонтон маннык строкалары быһа тардан холобур аҕалбыт этэ. Өрө көбөр күүспүтүнэн, өһүллүбэт тулуурбутунан Өлөрү өлбөтүнэн кыайан, өрүһүйэн турбуппут, бу көрөр харахпыт буор ийэ сирбитин борутарын тухары, күүстээх долоо сүрэхпит көҥдөй түөспүт иһигэр көспөҥнүүрүн тухары сирийэ дойдубутун, сирэм күөхтээх быйаҥмытын ситэрэн-хоторон сириэдээхтээхпит, симэх кэтэрдэн киэргэтиэхпит, көҥүлүн-дьолун көмүскүөхпүт. Саха киһитин ис туругун оччолорго бэйэтэ этинэн-хаанынан дьиҥнээхтик билэн бу курдук киһиэхэ тиийимтиэ гынан суруйдаҕа